א גוטן אוונט טייערע אידן, היינט איז דאנערשטאג פרשת נח, שנת תשפ ד, שיעור איז היינט נתנדב געווארן דורך א חשובן אינגערמאן לרגל א שמחה שרירי במעונו, די אייבערשטער העלפן מען זאל זען אסאך אידיש נחת, איך האב אים געפרעגט וואס איך זאל זאגן א לעילוי נשמת, א זכות, האט ער מיר געבעטן איין זאך, דערמאן דעם עולם. אז יעדע פשוטע איד, נישט קיין חילוק אין וועלכע מצב, אין וועלכע סיטועשאן, מען האט פון דעם גערעדט ביי די לעצטע פאר שיעורים, אז יעדע איד האט א כח צו דאווענען און צו פועל'ן ישועות, אזוי ווי מען האט דערציילט די מעשה מיט'ן ראפשיצער רב, די עם הארץ וואס וואס איז געוועזן די מגיפה רחמנא לצלן אויף פרויען, און ס'איז געווען א אלע צדיקים האבן פראבירט איינצורייסן, און ס'איז געקומען איין פשוטע איד אן עם הארץ און ער האט געזאגט, ברוך הוא לעיני את אנשיו אזוי איז ברך ה' אתה ה' מברך אנשים, אנשטאטס ברך אלוהינו אשנו, אזוי איז מברך השנים, האט ער געזאגט נשים, און מיט די אמעראצעס האט ער געפועלט א ישועה, האט ער געפועלט א ישועה וואס גרויסע צדיקים האבן נישט געקענט. בעט מיט די אינגערמאן איך זאל דאס דערמאנען דעם עולם, זכינו בני ישראל להיות יושבים בארץ הקודש בפרט, און אידן אין די גאנצע וועלט בכלל דארפן צוקומען צו גרויסע ישועות, סאו יעדע איד זאל וויסן און געדענקן, אז מ'דארף דאווענען, מ'זאל זיך נישט פארלאזן אויף די גרויסע צדיקים וואס דאווענען, נאר יעדער פשוט איד זאל דאווענען און טון מעשים טובים, לזכות אונז אליינס און לזכות אונזערע ברודערס און שוועסטערס ארום די גאנצע וועלט און בפרט אין ארץ ישראל. און איך וואלט צוגעלייגט נאך מער, דער עולם זיצט דאך אגאנצן צייט און מ'קוקט די נייעס, יא, עספעשעלי די וואס זענען קאנעקטעד און אביך עדיקטעד צו די פאונס, מ'סקראולט אגאנצן צייט, און ממש מ'מיינט אז טאמער מ'וועט נישט סקראולן יעדע צען מינוט, וועט זיך די וועלט אפשטעלן. כ'האב שוין גענייעס די וועלט וועט ווייטער גיין, און די וועלט איז געגאנגען פארדעם אויכעט, פאר ס'איז געווען די אפשען פון קוקן די נייעס יעדע פינף מינוט. און איך וויל מאכן מיט ענק אזא זאך, האו אבאוט אז נאך יעדע צען מאל וואס עטס קוקט די נייעס, די עלעפטע מאל אנשטאט צו קוקן די נייעס, וואס ס'כאפט ענק אן אזא רייץ, די עלעפטע מאל זאגטס, איך גיי נישט קוקן יעצט קיין נייעס, איך גיי אנשטאטס דעם ארויסנעמען א קליינע תהילימ'ל און זאגן איין קאפיטל תהלים לזכות די אידן, און זאג עס מיט די גרעסטע מאס ערנסטקייט, אדער טו א חסד פאר א צווייטן איד, זיי מחיה א איד, טו א גוטע מע א גוטע פעולה לטובת די אידן פון ארץ ישראל און לטובת די אידן ארום די גאנצע וועלט. און רעד זיך נישט איין אז דאס איז א קלייניגקייט, ס'איז נישטא אזא זאך ווי א קליינע קאפיטל תהילים. יעדע קרעכץ פון יעדע איד גייט ארויף אין בקעה רקיעים און דו קענסט נישט וויסן צו ס'איז נישט דיין פעולה וואס ראטעוועט אידן. ממילא אידן. די עיקר איז איינרייסן, איינרייסן און נישט אויפגעבן און נישט זיך פארלאזן, אזוי אז ס'שוין דא צדיקים, גרויסע צדיקים וואס רייסן איין, אמת, זיי טוען זייער עבודת הקודש, אבער אונז האבן אויך א עבודת הקודש צו טון. על כל פנים אונז האלט מיר אינמיטן א מצב, זייער א שווערע מצב, און אונז דארף מיר גלייבן באמונה שלימה, ס'פונקט אזוי ווי. די מלחמה איז געשען פון איין מינוט אויפן צווייטן אומגעראכטן. אפאר טעג פריער זענען געזיצן די ריזיגע קארפן קעפ דארט אין מדינת ישראל און זענען געווען זיכער אז עס איז די רואיגסטע צייט, ווי האט איינער געשריבן א שליח חבד לעצטנס אז ער איז ארומגעפארן חול המועד סוכות לעבן די גרעניץ פון עזה און זיי האבן ארומגעטראגן ד' מינים זיי האבן געטרייט צו טרעפן אידן, פרייע אידן זיי מזכה זיין מיט ד' מינים. איך זאג ממש יעדע פלאץ ווי ס'האט געדארפט שטיין סאלדאטן איז געווען כמעט ליידיג, און זיי האבן זיך אליינס געוואונדערט ווי ס'קען זיין, און די סיבה איז זיי האבן זיך באמת איינגערעדט אז ס'איז רואיג, סאו פונקט אזוי ווי די מעשה, די שחיטה נוראה, רחמנא לצלן, איז געשען אין א זמן וואס קיינער האט זיך נישט געראכטן, קיינער האט נישט געהאלטן אז דעם היינטיגן דזשענערעישאן קען בכלל, קענען בכלל יומען ביאינגס טון אזאנס. מיט די זעלבע וועג וויאזוי ס'איז געשען, כבא ליה כך פעלתא. די זעלבע וועג קען אונז דער רבונו של עולם ראטעווען פון איין רגע אויפן צווייטן, ס'שטייט טאקע אזוי ווען משיח העט קומען העט זיין פתאום, פלוצלינג, פלוצלינג העט דער רבונו של עולם קומען, און אידן ווייסן עס, עס עטס אריינקוקן אביסל אין ענקערע פרייוועט לייף וועט עטס זען, ס'דא אסאך מאל וואס מען געפינט זיך אין א מצב וואס מען זעט זיך נישט די וועג ארויס, און אלל אוו די סאדען די ישועה איז געקומען אזוי. היסח הדעת, פלוצלינג. די זעלבע זאך איז יעצט. רעדט זיך נישט איין אז ביידן העט טון אזוי, און דער העט טון אזוי, און יענער העט ברענגען אזויפיל געווער מיט אזויפיל געלט, מ'העט גיין אזוי, מ'העט אינוואדירן, מ'העט אריינגיין אין עזה צופיס, צו מ'העט באמבאדירן מיט ערעפלאנען. די אלע זאכן זענען שטותים. די ישועה העט קומען ווען דער רבונו של עולם העט וועלן, און דאס העט קומען פלוצלינג. און לאמיר האפן אז די פלוצלינג וועט געשען וואס שנעלער, און ס'ווענדט זיך אין אונז, דער רבונו של עולם טוט די אלע זאכן כדי אונז צו ערוועקן צו תשובה און צו מעשים טובים, און דאס איז די מטרה פארוואס דער רבונו של עולם שיקט די אלע זאכן. איך קען רעדן אבער צו א געוויסע ספעציפישע מעשה וואס איז וואס האט פאסירט צוויי נעכט צוריק, וואס ברענגט ביים עולם מורא'דיגע ענקזייעטי, דהיינו, צוויי נעכט צוריק איז געפלויגן, די די די די טעראריסטן פון עזה האבן געשאסן מיסלס אקעגן מדינת ישראל, און איין מיסל האט געטון וואס עס שטייט אין תהילים וחרבם תבוא בלבם, ס'האט זיך געגעבן א דריי אויס און ס'איז אראפגעפארן אויף א האספיטאל אין עזה, ס'האט עס אויפגעריסן, ס'האט נישט גענומען קיין גאנצע צוויי מינוט און אלע סאושעל מידיעס זענען געווען פארנומען פארדאמען מדינת ישראל פאר די שרעקליכע בארבארישע רציחה וואס זיי האבן געטון אז זיי האבן געהארגעט איבער פֿינף הונדערט קינדער. קודם כל ווער זאגט דיך וויפיל מענטשן זענען געהארגעט געווארן? ס'ברענט דאך נאך יעצט. בשעת ווען זיי האבן דאס געשריבן האט נאך געברענט די פלאץ, כעת נאך נישט געקענט צוקומען. פארוואס ווייסטו וויפיל מענטשן זענען געהארגעט געווארן? נישט קיין נפקא מינה, קודם פֿינף הונדערט גראם ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז סאך אסאך אסאך ווייניגער באט נישט קיין נפקא מינה, און די צווייטע זאך זיכער מדינת ישראל האט עס געטוהן, איי די גאנצע וועלט ווייסט אז די טעראריסטן האלטן באמבעס אונטער זייערע שפיטעלער, זיי נוצן מענטשן אלס יומען שיעלד, יעדע איינער ווייסט עס, ס'איז נישט קיין סוד. מיט דעם אלעם, די אידן זענען שולדיג. ס'האט אויך נישט גענומען לאנג און ס'איז ארויסגעקומען א ווידיאו ווי מ'זעט קלאר, ממש אזוי ווי ביי קריעת ים סוף, שטייט דוד און האט זיך געשטעלט צווישן די אידן, און יעדער פייל וואס מ'האט געשאסן האט זיך אויסגעהיילט און צוריקגעפארן צום זעלבן מצרי אין פנים אריין, ממש אזוי איז געשען דארט. און כאטש יעדער איינער זעט עס, זענען רוב אומות העולם פארנומען, ביז יעצט, עז ווי ספיק, אז די אידן זענען רוצחים. ניטאמאל רעדן זיי, כמעט, פון דעם אז איינערהאלב וואכן פריער איז פארגעקומען א רציחה, א שחיטה, אויף א אופן וואס מ'האט נישט געהערט די לעצטע כ'ווייס נישט וויפיל יארן, מ'האט נישט געגלייבט אז אין די מאדערענע וועלט קען אזאנס פאסירן. פון דעם רעדן זיי נישט. זיי רעדן נאר פון דעם אז מדינת ישראל האט געהארגעט. איי יעצט ווייסט שוין יעדער איינער אז ס'איז שטיסע מיט הבלים? אבער מ'קען באשולדיגן דעם איד, פארוואס נישט? צו איך האב געזען אינגעלייט האבן מיך געשיקט לינקס פון אזעלכע פאולס וואס מ'האט געמאכט אויף כל מיני פלעצער אויף טעלעגרעם צו אויף אויף טוויטער צו אנדערע פלעצער ווי מ'קען וואוטן וואס האלטסטו ווער האט געשאסן די מיסל מדינת ישראל אדער די טעראריסטן און מ'זעט אז סיקסטי טרי פערסענט וואוט אז מדינת ישראל האט דאס געטון און א קליינע מיעוט וואוט אז די אידן, אז די, אז די, די טעראריסטן האבן עס געטון, און ס'באדערט יונגע מענטשן, יונגע מענטשן זענען אויס מענטשן פון דעם, טוט זיי געפערליך וויי, הייתכן? וואס די וועלט איז אזוי סטופיד? מ'זעט נישט דעם אמת? ווי קען מען אונז באשולדיגן מיט אזעלכע זאכן? און נישט נאר דאס, אנדערע האבן מיר נאך ארומגעשיקט די לינק בעטנדיג אז יעדער זאל קליקן אז מדינת ישראל האט עס נישט געטון, ווייל טאמער ס'וועט זיין מער וואוטס אז מדינת ישראל האט עס יא געטון קען עס ברענגען שנאת ישראל אויפן וועלט. און יו נאו וואט איי פיל סאו בעד פאר די אינגעלייט. יו נאו וויי? איים גאנא טעל יו וויי. איך באגלייט די פאליטיק פון ארץ ישראל פון ווען איך בין געווען א יונגעלע. כ'בין אייביג געווען זייער נייגעריג. ווען איך בין געווען א יונגעלע איז פארגעקומען די מלחמה פון סאדאם חוסעין. כ'האב מיטגעהאלטן דעמאלטס די מיסלס, כ'האב מיטגעהאלטן דעמאלטס די נייעס, שפעטער ביי די ערשטע אינטיפאדא, די צווייטע אינטיפאדא, איך האב פון די דרייצן יאר בין איך געווען אין ארץ ישראל ביז מיין חתונה, און איך האב עס אלץ מיטגעהאלטן די זעלבע זאך. ווען אימער ס'איז געשען א זאך וואס מ'האט געקענט זאגן אז דער איד האט עס געטון, גלייך איז מען ארויסגעקומען און מ'האט פארדאמט און מ'האט שוין לקבוע דעם געטון כל מיני און בשעתם האט מיר עס אויך מורא'דיג געבאדערט, כ'פארשטיי נישט, איז די וועלט אזוי משוגע? איז די וועלט אזוי נאריש זיי זעען נישט דעם אמת? כ'בין עלטער געווארן האב איך געזען אז די גאנצע היסטאריע איז אזוי, דאס וואס מ'זאגט היסטערי ריפיטס הימסעלף איז א זאך וואס שלמה המלך האט שוין געזאגט איין חדש תחת השמש, דאס וואס זיי טוען יעצט מאכן בלבולים אויף אידן עקזעקטלי דאס געשעהט שוין פון ווען ס'איז אראפגעקומען שנאה לעולם ווען דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה ביי בארג סיני און אפילו נאך פריער. מען האט דעם איד אייביג פיינט געהאט, מען האט אויף דעם איד אייביג מעליל געווען עלילות, און יו נאו וואט? רוב גלחים זענען געווען די קלוגע, די פישערי, זיי זענען זיך געווען די געלערנטע חברה, און זיי וואס זיי האבן געוואוסט דעם אמת אז א איד טאר נישט עסן קיין בלוט, זיי האבן געוואוסט אז על פי הלכה קען עס אפילו נישט געשען אז א איד זאל שעכטן א קינד פאר די מצות, מיט דעם אלעם זענען זיי געשטאנען און געפרעדיגט פאר די פראסטע פארן וואס האבן נישט געקענט ליינען אז די אידן לייגן אריין בלוט אין די מצות, זיי האבן אנגערייצט די גוים צו גיין מאכן פאגראמען אויף די אידן. די זעלבע זאך געשעט היינט, נאטינג העז טשעינדזשד. די מענטשן וואס מיינען אז מען לעבט אין א עולם השלם ווייל ס'איז דא טעקנאלעדזשי און ס'איז דא א מדינה און ס'איז דא דאס און ס'איז דא יענץ ממילא האבן זיך זאכן געטשעינדזשד, נאו וועי! נאטינג העז טשעינדזשד און נאטינג איז גאנע בי טשעינדזשד ביז משיח העט קומען. סאו עסט זיך נישט אויף אזוי די געזונט און לויפטס נישט ארום אויף די סאושעל מידיע וואוטן ווייל ענקערע וואוט מאכט סייווי נישט אויס. סגייט דער אראבער וואס וואוינט אין פאקיסטאן צו דער אראבער וואס וואוינט אין איך ווייס איך ווי אין ענגלאנד און ער זוכט צו פראטעסטן אגאנצן טאג אקעגן אידן און ער זוכט א תירוץ פארוואס ער קען שלאגן א איד. אים גייט נישט אן צו ס'איז דא סיקסטי טרי פערסענט צו טערטי פערסענט, ער קוקט נישט וואס די וואס טוויטער זאגט, די טוויטער איז נאר סתם א ביע ענק אנצורייצן, ער וועט סייווי האלטן אז עטס זענטס רוצחים, און סתם דזשאסט פאר די פעקט, עטס ווייסט אז ס'איז נישט דא קיין איין אראביש לאנד וואס די אראבער זענען אזויפיל נהנה פון דעמאקרעסי ווי אין מדינת ישראל, איך גיי נישט דא קומען. זאגן אז די מדינה איז א גוטע זאך, נאו. אבער די פאקט איז פאקט. דער אראבער וואס וואוינט אין מדינת ישראל מאכט עני טיים צען מאל א בעסערע לעבן ווי די אראבער וואס וואוינט אין אין אין אין אין מצרים, צו אין איראק, צו סיי ווי. אקעי? סאו, און מיט דעם אלעם, זוכן זיי א גאנץ טאג צו ווארפן שטיינער און פארדרייען א קאפ. ס'וועט אייביג זיין אזוי. ס'איז אייביג געווען אזוי. לערנטס אביסל היסטאריע, און הערטס אויף צו טראגן אזויפיל ענקזייעטי, ס'וועט אונז גארנישט העלפן. הערטס אויף ארומצולויפן אויף די סאושעל מידיע זיך פארענטפערן, איטס נאט גאנא העלפ, איטס נאט גאנא טשעינדזש דעיר מיינד. מען לויפט נישט דא פאר א פרעזידענסי וואס ווער ס'וועט האבן א בעסערע פי אר דער וועט געווינען, מען טוט נישט דא עדווערטייזן א סערטען אייטעם, א סערטען צייטונג אז ווער ס'וועט האבן מער ניקס וואס וועט שרייבן אז דער צייטונג איז די בעסטע דאס וועט העלפן, ס'איז בכלל נישט אין דער גאטונג, ס'איז בכלל נישט אין דער פיעלד. ס'איז דא א שנאה וואס דער רבונו של עולם האט אראפגעברענגט ביי די אומות העולם אקעגן אונז, וואס דאס וועט זיין עד ביאת הגואל. אונז דארף מיר נאר אגאנצן צייט מתפלל זיין אז דער ש ד סה אחד בין שבעים זאבים וואס האט אויסגעהאלטן ביז אהער זאל ווייטער קענען אנהאלטן, און מ'זאל זוכה זיין צו די גילו שלימה. הערטס אויף צו טראגן אזויפיל ענקזייעטי. איי טוטס מיר פרעגן, נו. דער גוי וואס וואוינט, דער אראבער וואס וואוינט איך ווייס זיך ווי אין סאודי אראביע צו אין אנדערע מקומות, ער זעט נישט דעם אמת, פארוואס קויפט ער עס אפ? וואס איז טאקע פשט? וואס איז די דרך הטבע דערפון? צו כ'ענק ענטפערן, האט א שטארקע שייכות מיט די וואכעדיגע פרשה. אונז ווייסן די וואך ווערט דערמאנט די מאנקי. שטייט ביי די דור הפלגה, זיי האבן געבויט דעם מגדל, דעם טאוער, און משל מפיציים, זאגט די גמרא אין מסכת סנהדרין, אז א חלק פון זיי זענען געווארן מאנקיס, ממילא לאמיר רעדן אביסל פון מאנקיס. ליסן גוד, ס'איז דא א אויסדרוק, די מאנקי עפטער די יומען. וואס מיינט דאס? א מאנקי מאכט נאך א מענטש. וואטעווער די מענטש וועט טוהן מאכט ער נאך. און די אלע כופרים טענה'ן אז די מענטש איז באשאפן געווארן פון א מאנקי והא ראיה אז די שימפאנזי, איינע פון די מאנקיס, איז ניינטי פייוו פערסענט ענדליך מיט זיינע די ען עי צו א יומען ביאינג מילא מוז זיין אז דער מענטש קומט פונעם מאנקי. זאגט אונז די הייליגע תורה אז דו ווייסט ווען די מאנקיס זענען באשאפן געווארן? ביי די דור הפלגה. זיי זענען געווען מענטשן. און אונז ווייס מיר אז ערליכע אידן האבן זיך מנער געווען פון קוקן אויף מאנקיס וואס שטייט אסור להסתכל בפני רשע. און מיט די צייט א בעלזער רוסכער וועלכער איז טאקע געוועזן אין די שטאט ווין אמאל און מען האט אים געטראגן צו די זו האט ער נישט געוואלט קוקן אויפן מאנקי ווייל דאס זענען די מענטשן פון די דור הפלגה און טאקע ביז היינטיגן טאג אין בעלז געבט מען זייער אכטונג נישט צו קוקן אויף מאנקיס. איז לאמיר מינוט צו נעמען וואס איז אזא פראבלעם מיט די מאנקי? און וואס עפעס פונקט זענען די מענטשן געווארן מאנקיס? פארוואס האט די אייבערשטער נישט געשטראפט מיט עפעס אנדערש? און ווייל זייערע אבי אבות דארט מיט אפאר טויזענט יאר צוריק האבן געבויט א מגדל איז די היינטיגע מאנקי א בחינה פון אסור להסתכל בפני רעשים. וואס איז פשט פון דעם? בעפאר איך וועל אריין גיין אין דעם האב איך מיר דערמאנט א מעשה. מען ציילט זיך אויף איינער פון די מגידים איז אמאל געפארן אויפן ערעפלעין. און א עלטערע איד. און אויפן וועג האט ער גענומען זיין אייניקל זאל אים באגלייטן, א בחור'ל, א בחור'ל פון דרייצן יאר. אין די נעקסטע סיט, דאס הייסט לעבן אים, איז געזיצן א פרייע איד מיט זיין אייניקל. און דער פרייע איד זעט ווי זיין אייניקל פירט זיך אויף צו אים מיט די גרעסטע מאס זלזול וואס קען נאר זיין, ער רופט דעם זיידן אויפן נאמען, ער בעט די זיידע זאל אים ברענגען דאס, די זיידע זאל אים טון יענץ. און אז דער זיידע ברענגט אים א קאווע צו א נאש וואס ער האט נישט ליב שרייט ער אן די זיידן דו טיפש וואס דו ביסט דו נאר וואס דו ביסט, יא, א זאך וואס מען זעט אין די גוי'שע וועלט זייער שטארק. און ווייטער ער זעט ווי דער פרומע איד איז פונקט פארקערט, דער אייניקל אגאנצן צייט איז מכבד די זיידע, רעדט צום זיידן מיט די גרעסטע מאס רעספעקט, און איז א גאנצע צייט באדינט ער דעם זיידן, וואס דער זיידע דארף אזוי, זיידע דארף אזוי, און אז דער זיידע דרימלט איין וועט ער זיך נישט אויפשטעלן חס ושלום נישט אויפצואוועקן דעם זיידן. סאו די פרייער האט געפרעגט דעם פרומער, וואס איז פשט, וואס איז די חילוק צווישן מיך און דיך? פארוואס מיין אייניקל איז אזוי מזלזל אין מיר, און דיין אייניקל קוקט אזוי ארויף אויף דיך? האט ער אים געענטפערט, לאמיר דיר מסביר זיין, אונז ערליכע אידן גלייבן מיר אז וואס א דור פריער, אלץ בעסער איז מען. אמוני כבני אדם, שונאים כמלאכים, יא? אונז זאגן א גאנצע צייט מעשי יגיע מעשי נישט, מעשי לב מעשי אבות סיי יא, אונז רעדן א גאנצע צייט אז אונזערע עלטערן זענען בעסער פון אונז. ווען אונז געבן מיר נעמען, געבן מיר אונז נאך אונזערע זיידעס, ווייל אונז ווייסן מיר אז אונזערע זיידעס זענען געווען בעסער פון אונז. און יעדע דור פאלט, אונז גלייבן אין דעם אונז ווייסן דאס. ממילא איז די יונגע דור קוקט א גאנצע צייט ארויף אויפן עלטערן דור. ווייל זיי האלטן אז די עלטערע דור איז קלוגער. מה שאין כן ביי ענק פרייע, ביי ענק לערנט מען אויס אז וואס? די מענטש איז באשאפן געווארן פון די מאנקי. און וואס ווייטער ער איז פון די מאנקי וואס קלוגער ער איז, וואס מער טעקנאלעדזשי ס'איז דא, יא? ווען דו ביסט געווען א יונגעל איז נישט געוועזן קיין טאטש סקרין מיט די אלע מיני זאכן, ס'איז נישט געווען די טעקנאלעדזשי, ממילא דער אייניקל האלט אז ער איז קלוגער פון דיך, ער האלט דו ביסט נענטער צו די מאנקיס, ס'פעלט דיך שכל, ממילא פארוואס זאל ער דיר מכבד זיין? פארקערט דו דארפסט אים מכבד זיין, אלץ ווענדט זיך אין דיך וויאזוי דו ביסט מחנך דיין קינד. אז דו ביסט מחנך דיין קינד אז וואס א נייע דזשענערעישאן וואס קלוגער מען ווערט איז זיך נאר מן הדין אז די קאווערט זאל פארן די וועג, אבער מה שאין כן ביי אונז לערנט מען אויס פארקערט. סא מען רעדט פון מאנקיס האב איך מיר דערמאנט די מעשה. אבער לאמיר דא גיין אביסעלע אן אינטערעסאנטע זאך. ס'דא א סלאגען וואס מען זאגט עולם גולם. האט זיך אוודאי געהערט פון דעם. איינער טוט עפעס און יעדער מאכט עס נאך. אזוי ווי מען זעט יעצט ביי די מידיע, עס שטעלט זיך אויף איין רעפארטער און ער זאגט מדינת ישראל האט געשאסן א מיסל, און בינגא יעדער קויפט עס אפ. אהה קענסט עס מברר זיין? דעי דאנט קעיר. עולם גולם. די מושג פון עולם גולם רייסט זיך אסאך מאל איין ביי אונז אויכעט. ווייל יענער טוט אזוי מוז איך אויך טון אזוי. כ'האב געהערט א אינטערעסאנטע מעשה פלא אז ס'איז געוועזן איינער פון די אידן נעבעך וואס זענען געוועזן אין די ביי דעם פעסטיוואל דארט ווי מ'האט גע'שחט'ן נעבעך אידן און שמחת תורה ביינאכט שומען עצרת ביינאכט פארטאגס מיין איך צו זאגן דערציילט ער אז די עולם איז זיך צולאפן און יעדע קבוצה איז אריינגעלאפן און עס געווען אזעלכע שעלטערס אזוי ווי אזעלכע קאנטעינערס דארט און די עולם איז אריינגעלאפן אין די קאנטעינערס האפנדיג אז די אראבערס וועלן נישט קענען אריינשיסן און זיי האבן קאווער און ער איז אזוי מיטגעלאפן מיט די גרופע אינמיטן טראכט ער ביי זיך איין מינוט טאמער יעדער לויפט דא אריין גייען דאך די טעראריסטן נאכלויפן ווי די עולם איז געלאפן און וואנס די טעראריסטן שטייען ביים טיר און עס איז נישט דא ווי צו גיין איז יעדער פארטיג. לאמיר גיין אויף א צווייטע פלאץ ווי קיינער איז נישט געגאנגען, איז ער געגאנגען האט זיך באהאלטן ממש די אנדערע וועג ארום אונטער א בוים און דארט האט ער זיך באהאלטן, און דער דער יונגל דער בחור'ל קומט נעבעך פון א היימישע שטוב, נעבעך א אפגעפארענע, און ער זעט דארט דארט געזיצן האט ער געטראכט ביי זיך, דו ווייסט באמת דאס איז א ערליכע איד, מיין טאטע האט מיך אייביג אויסגעלערנט אז אונז זעמער אייביג אנדערש, אונז עקטן אנדערש, אונז טוהן מיר אנדערש, אונז ביהעיוון אנדערש, און וועגן דעם, זעהט אויס אפשר וועגן דעם האב איך געטראכט אנדערש פון יעדעם איינעם און איך בין אזוי נישט געגאנגען באהאלטן אין די קאנטעינער. האט ער געזאגט ביי זיך אז טאמער איך וועל ניצול ווערן פון דעם זיין אנדערש וועל איך חוזר בתשובה זיין. יעצט ווייסט דאך אלע דעם אמת וואס איז געווען אויב איך געווען דארט. די טעראריסטן האבן געזעהן ווי דער עולם לויפט אריין אין די קאנטעינערס און זענען אויך אריינגעקומען און זיי האבן דארט. געטון דאס ערגסטע, און טאקע דער בחור'ל איז געבליבן לעבן ווייל ער האט זיך באהאלטן אויף א פלאץ וואו קיינער איז נישט געווען. ער האט געטראכט אנדערש און האט עס דערציילט, און ער איז צוריק געקומען צום טאטן אינדערהיים אז ער וויל צוריק חוזר בתשובה זיין. מען זעט עס אויך ביי שעפעלעך, די מושג דער גאנצער עולם טוט, טו איך אויך. איך קען זען ביי שעפעלעך און איך דזשאמפ פון איין זאך צום צווייטן ווייל איך וויל צוקומען צו א סערטען פוינט. ס'דא אזא מושג ביי פאסטוכער, א שעפערד דאג, וואס איז דאס א שעפערד דאג? שעפערד דאג מיינט בעסיקלי מאוסט הינט קענען דאס טון, זיי זענען זייער גוט אין קאנטראלן א ריזיגע סטאדע פון שעפעלעך אדער פון קיען. איך פלעג אלס קינד שטיין און קוקן. זעסט א קליינע שווארצע הינטל לויפט, דו שעפעלעך הערסט וואס זענען דריי מאל זיין סייז, און זיי לויפן אוועק, און דו רעדסט פון א גאנצע מחנה פון הונדערטער שעפעלעך, איין קליינע הינטל לויפט צו נאך, איין דאגי לויפט צו נאך, און אלע פאלגן אים, וויאזוי איז דאס מעגליך? ווען די שעפעלעך זאלן דעסיידן לאמיר אים צוטרעטן, פשוט איבערלויפן דעם דאג, איז דער דאג א פארטיגער אין א מינוט. און לאמיר נישט רעדן פון שעפעלעך, אפילו ביי קיען, קיען, א קי גיט איין שטויס פאר א, פאר א, פאר א דאג איז די דאג פארטיג. און מיט דעם אלעם, די ריזיגע קיען האבן מורא פון דעם דאג. וואס איז פשט פון דעם? פשט איז אזוי, די דאג שטאמט בעצם פון וועלף. די וועלף האט די רבונו של עולם אריינגעגעבן א מורא'דיגע חכמה, א טול ווי אזוי צו כאפן זייערע זייערע עסן, וואס עסן זיי? זיי עסן בדרך כלל שאף, דהיינו, זיי קומען יוזשעלי מיט א קבוצה, און זיי מעניפעלעיטן, מיט שרעק מעניפעלעיטן זיי די שעפעלעך, אז זאלן לויפן אין א סערטען דירעקשאן, און אזוי זאלן געוויסע, זאלן זיי איבערלאזן ביהיינד קלענערע שעפעלעך, שוואכערע שעפעלעך, און אזוי ווען רוב עולם איז נישט דא, אטעקן זיי די איין שעפעלע וואס פאלט ביהיינד, און אזוי האבן זיי וואס צו עסן. די הינט האבן געיארשנט דעם נעיטשער פון קאנטראלן, און די שעפעלעך האבן געיארשנט די נעיטשער פון די פחד פון דעם דאג. זיי קוקן אן דעם דאג ווי א וואלף, און דער דאג ווייסט דאס, און יעדע דאג, נאטירליך, קען ער דאס טון, קאנטראלן די שעפעלעך. מאוסט יומען ביאינגס, נמשלים קיין בהמות ניט מין, ליידער, פירן זיך אויף פונקט ווי דער שעפעלע. איינער טוט עפעס, דער האט דאג בילט, און דער עולם לעולם לויפט נאך. לעולם לעולם פאלגט אים. טראכט א מינוט, וואס האסטו מורא פון אים? איך דזשאמפ צו א נעקסטע מעשה און מ'וועט באלד אלעס צוזאמברענגען אזוי ווי כ'האב פריער געזאגט. ס'האט מיר דערציילט א אינגערמאן, ער איז געפארן אויפן פאלעסעידס אפאר וואכן צוריק. ער דרייווט, און אין פראנט פון אים איז געפארן א טראק וואס האט געטראגן אזעלכע ריזיגע סחורות, אזעלכע גרויסע פלעסטיק וואס מ'נוצט פאר א שלאק צו וואס. שוין, א ריזיגע טרעילער געפארן אין פראנט פון אים. נישט מער נישט ווייניגער, ס'איז טאקע נישט געווען קיין טרעפיק, באט ס'איז געווען גאנץ פיל די הייוועי, איז איין אזא פלעסטיק געבן א פאל ארויף אויף די פראנט ווינדאו פון די קאר, און זיין גאנצע פראנט ווינדאו האט זיך צוגעדעקט מיט דעם שמאטע, און זאגט ער גארנישט געקענט ארויסקוקן, וואס טוט מען יעצט? רחמנא לצלן טאמער ס'איז געשעט אזא זאך, רוב מענטשן גייען מאכן א עקסידענט, פארוואס? ער זעט דאך נישט ווי ער פארט! סאו וואס גייט ער טון? ער וועט אנהייבן צו פארן אזוי, פארן אזוי, טרייען מיט די ווינדשיעלד צו שאקלען די, אז ס'זאל ארויפפאלן, און ס'וועט נישט ארויפפאלן, און דערווייל מוז ער ווייטער פארן, ווייל ער ווייסט אז ער שטעלט זיך אפ קען איינער אריינקראכן אין די בעק, סאו וואס געשעהט? מאסט אוו די טיימס ענדיגט זיך עס מיט א עקסידענט. ט, איך האב געוואוסט פון דעם ווען דאס איז געשעהן, איך האב געטראכט ביי מיך, סאו לאמיר זיין קריעטיוו, לאמיר נישט טון וואס יעדער טוט, לעטס יוז ברעין, טראכט ביי זיך אזוי, די צוויי שפיגלעך אין די זייטן זענען נאך פרי, איך קען זעהן וואס טוט זיך. די שפיגל דא, די בעק מירער קען איך זעהן וואס טוט זיך. סאו קודם האט ער געקוקט אין די בעק מירער, קודם איז ער ווייטער געפארן, ער האט אראפגעסלאוט די ספיד, ער האט אנגעצינדן די די לעקטערס וואס ווייזן אזוי אז עפעס גייט פאר, איך האב פארגעסן וואס עס הייסט, און ער האט געקוקט אין די בעק מירער צו מאכן זיכער אז ער איז גענוג ווייט פון די קאר אונטער אים, און נאכדעם האט ער געקוקט אין די שפיגלעך אין ביידע זייטן זעהן אז ער קען זיך איינדרייען אין די זייט. ביז ער האט זיך געשטעלט אויף די שאלדערס און האט זיך דעמאלטס אפגעשטעלט אן גארנישט זאלן געשען, ער האט צוגעגאנגען צו הרהק גענומען. דאס איז ווען מען טראכט מיט שכל און מען טוט נישט וואס עולם גולם טוט. דער מענטש, נמשלי כבהמות נדמי, מאוסט מענטשן האבן די טבע פון די בהמות, אז וואס יעדער טוט וועל איך אויך טון. איך גיי נישט נוצן מיין ברעין, איך גיי נישט טראכטן. די נעקסטע מעשה וואס האט מיר דערציילט מיין קאזין הייסט ער הרב הגאון ר' שייאשע פאנעט דער זון פון מיין עלטער פעטער די דעזשע רבי פון ירושלים ט זיין מאמעס טאטע איז געווען די מקוב ר' זכרון לברכה רבי משה נתן נטע ס'איז געווען א יונגעלע איז ער געגאנגען מיט זיין זיידן אויפן גאס אין כפר אתא. גייענדיג אויפן גאס, מען האט דעמאלטס ממש גענוי געווען א קינד האט מען אינסטאלט אין קוואדראט האט מען אינסטאלט נייע טרעפיק לייטס, די מושג פון א טרעפיק לייט אויף גאסן איז געווען א נייע זאך וואס מען האט דעמאלטס אינסטאלט אין קרית אתא ווען ער איז געווען א יונגל, און ער איז געגאנגען שפאצירן מיט זיין זיידן עפעס מיט מאקרוס כמ וכו' אויפן גאס, אינמיטן איז געווארן רויט און מען האט זיך אפגעשטעלט, מאן קרוב כאפט אן זיין אייניקל. און שטיין ביי די רויט לייט זיי ווארטן ביז עס ווערן גרין און די מאקא רב קוקט אויף זיין אייניקל און ער פרעגט אים זאג מיר די האסט נישט קיין שום קוועסטשען דא די האסט נישט קיין שום פראגע נישט קיין שום שאלה די ניין אפשר דאך ניין יעצט איז זיך א ריף און צו נע ווער עס ווייסט די מאקא רב גענאש א שארפער צו זיך געבן א ריף און צו מייניקל נע פון די צ'ונקעט האמעט חכם נישט וואקסן די אייניקל געפרעגט זיי די פארוואס זאגסטו אזוי זאגט ער זיי פשוט דו זעסט א לייט, א לעקטער וואס טוישט זיך פון רויט צו געל, יעלא, צו גרין, פון גרין, יעלא, רויט. וויאזוי ווייסט ער ווען ס'זאל זיך אפשטעלן און אויף די אנדערע זייט זאל ווערן גרין ווען דא ווערט רויט? וויאזוי ארבעט דאס? פארוואס פרעגסטו מיך נישט וויאזוי דאס ארבעט? א מענטש האט דאך שכל, ווען ער זעט א נייע זאך לייגט ער צו קאפ און ער פרעגט. זיידי, וויאזוי ארבעט דאס? די פאקט אז דו האסט עס נישט געפרעגט איז א סימן דו גייסט קיין תלמיד חכם נישט זיין. זאגט ער האט פון דעם זיך אויסגעלערנט צוצולייגן קאפ, אבער די פוינט וואס, און היינט איז ער יא א גרויסער תלמיד חכם, אבער די פוינט וואס ער האט מיך ארויסגעברענגט בשם זיין זיידן, אונז אידן הייסן די עם חכם ונבון, פארוואס הייסן אונז די עם חכם ונבון? ווייל אונז האבן נישט מורא צו טראכטן. אונז זעהן מיר אזאך ווילן אונז עס פארשטיין, און מען זעהט עס אפילו ווען מען שמירט אן ווייסע פעינט אויפן וואנט און ס'שטייט נישט טאטשן גייט מען צו אייביג מער, פון וואס קומט דאס? ווייל אונז זעמיר אזוי צוגעוואוינט פון אונזערע זיידעס און עלטער זיידעס אז אונז טראכט מיר אגאנצן צייט, אונז לייגן מיר צו קאפ, און נישט אלעס וואס עולם גולם טוט וועלן אונז טון. א איד ווערט אנגערופן אן אויבער חכם פארוואס? ווייל מען האט אונז אויסגעלערנט טראכטן. זיי נישט קיין עולם גולם. און דאס איז מיט אלעמען. ס'איז באקאנט אז וויזשניץ חסידים גייען מיטן קאפעלע נישט פארקערט. פארוואס? ווייל די גלחים אין זייערע געגנטער געגאנגען מיט די מעש אויף די לינקע זייט, האבן זיי עס געטוישט אויפן רעכטן זייט. אונז זעמיר פארקערט פונעם גוי. וואס ער גייעט טון, גייט זיין אנדערש. און אזוי איז עס אייביג געווען לכל אורך הדורות. אייביג אנדערש פונעם גוי. די ענין פון קנעפלעך רעכטס אויף לינקס, עס האט נאך ענינים אבער אלץ זיין אנדערש. א איד איז אייביג אנדערש, אן ערליכע איד טראכט אייביג אנדערש, דיפרענט, די קאפ ארבעט אים. מען דערציילט ס'איז אמאל אריין געקומען צום הייליגן ראפשיצער רב מיין איך איז געווען די מעשה, איז אריין געקומען א חסיד מיט א גאנצע ליסטע פון קבלות וואס ער האט זיך פארגענומען, ער וויל תשובה טון אויף סערטען עבירות, און דארט איז געשטאנען אז ער גייט לערנען כך וכך שעות רציפות, ער גייט טון אזויפיל און אזויפיל מצוות, די מצוה מיט יענע מצוה, מיט דאס מיט יענץ. שוין. דער רב צרוף ליינט עס דורך, און ער ענדיגט, זאגט אים דער חסיד, רבי, אז טאמער דער רבי וויל עפעס צושרייבן, קען דער רבי צושרייבן. שוין. ס'טוט ער בסדר. נעמט ער ארויס א פעדער און ער שרייבט צו פון אונטן אפאר ווערטער. און ער געט עס אים. און דער חסיד ליינט וואס עס שטייט דארט, און עס שטייט דארט צוויי ווערטער, ופעמים להיפך, און אמאל פארקערט, דהיינו, דו נעמסט דיך פאר יעצט אז דו גייסט לערנען יעדן טאג זעקס שעה רציפות, און וואס וועט זיין טאמער אינמיטן די זעקס שעה רציפות קומט צו גיין א ארעמאן, א איד איז הונגעריג ער דארף א טובה, וועסטו זאגן אז דו האסט יעצט רציפות און דו קענסט נישט גיין העלפן דעם איד? ניין, די עבודה פון דעם איד איז דעמאלט צו זאגן ופעמים להיפך, יעצט איז פארקערט. עת לעשות לשם אויף איידיס אוידי שכל, און יעצט גייט מען סטאפן לערנען, מען גייט מקבל זיין פני שכינה, מען כאפ אזוי ווי אברהם אבינו האט געטון יא, מען גיין אויפנעמען געסט, מען גיין העלפן א איד, א איד טראכט אייביג אנדערש, א איד פירט זיך אויף אנדערש, און דאס איז זיין נאטור, און דאס איז א נאטור וואס אסאך מאל פארגעסט מען, און צוליב דעם וואס אונז וואוינען מיר צווישן די אומות העולם, קען מען עס זען אסאך מאל ביי אונז, אז מען מאכט נאך יענעם, מען מוז נאכמאכן יענעם. צי דאס וואס פאר א קאר מען דרייווט, וואס פאר א קליידער מען טראגט, וואס פאר א לאקזשערי דער האט און יענער האט, און אזוי ווייטער. און אז איינער טאנצט נישט נאך וואס עולם גולם טוט, הייסט ער א פאני מענטש, א מאדנערע מענטש. רייט? און דאס איז בעצם. די ארבעט פון א מאנקי. זיי דערציילן אז ס'איז געוועזן דא אין ניו יארק מיט יארן צוריק איינער פון די זו'ס האט געהאט א גאנצע אפטיילונג פון אלע מיני מאנקי'ס. און ס'איז געוועזן פול מיט אזעלעכע קעידזשעס, אזא גאנצע סירקל פול מיט קעידזשעס אלע מיני מאנקי'ס, און אינמיטן איז געווען איין גרויסע קעידזש מיט פינף מאנקי'ס אינעווייניג, אינמיטן איז געווען א גרויסע לייטער, און יעדן טאג פלעגט פלעגן די זו קיפערס, די ארבעטערס אין די זו, לייגן א גאנצע פעקל מיט בענענעס אויפן שפיץ פון דעם לייטער, און די אינטערעסאנטע זאך פאר די וויזיטערס איז געוועזן צו זעהן ווי די מאנקיס קריכן ארויף אויפן לייטער, און זיי נעמען אראפ די בענענעס, סאו די פאקט אז מ'האט געלייגט די בענענעס פון אויבן אויפן שפיץ לייטער האט עס געמאכט אז זיי זאלן וועלן זאלן זיין עקטיוו און זאלן טאנצן און שפרינגען. סאו מילא דאס איז געווען די סענטער פון די זאך און די חשוב'סטע קעידזש און יעדע איינער וואס איז געקומען וויזיטן די די אפטיילונג פון די זו פון די פון די מאנקיס די חלק פון די מאנקיס פלעגט בעיקר באטראכטן דעם קעידזש. ווי א יום ס'איז געקומען צו גיין א א מענטש וואס א חוקר פון נעיטשור. און ער האט געפרעגט פאר די זוה קיפער צו ער מעג עפעס טון, זאגט יא. דער האט ארויף געלייגט די בענענעס און ער איז געשטאנען דארט מיט א האוז, א פייפ, מען רופט עס אויף אידיש א שלויך, צו שפריצן וואסער, און ער האט געשפריצט וואסער מיט א מורא'דיגע פאוער דארט ווי די בענענעס, ממש פאר די בענענעס, דאס הייסט איין סטעפ פאר די בענענע. די ערשטע מאנקי קריכט ארויף, ער זעט די בענענעס, ער קריכט ארויף, און ער קומט אן לעבן די פייפ, לעבן די האוז וואסער וואס מען שפריצט, און ער ווערט אינגאנצן נאס, ער לויפט אראפ, די צווייטע מאנקי לויפט ארויף, און ער כאפט ווייטער די וואסער, נאך אפאר מינוט האבן זיי געכאפט אז ווען מען קריכט ארויף אויפן לייטער ווערט מען נאס, סאו זיי האבן איינער דעם צווייטן אפגעהאלטן פון ארויפגיין, אפילו זיי זענען געווען הונגעריג, זיי האבן געוואלט האבן די בענענעס, האבן זיי זיך אויסגעלערנט אז טאמער קריכט מען ארויף אויף דעם לייטער ווערט מען נאס און ס'טוט וויי, די פייל פון די וואסער שלאגט, סאו ממילא האבן זיי. אויפגעהערט ארויפצוגיין אויפן לייטער, און טאמער איינער פון אנפאנג האט פארגעסן וועגן די סכנה וואס איז דא דארט אויבן פון די וואסער וואס גיסט און שלאגט, האבן זיי איינער דעם צווייטן אפגעהאלטן צו דערמאנען אז אויבן איז דא וואסער. פיין. איז געגאנגען דער חוקר און ער האט געבעטן נאכדעם פון די זו קיפער נעם ארויס איינער פון די פינף מאנקיס לייג אים ערגעץ אנדערש און ברענג אריין א נייע מאנקי, א גאסט. דער גאסט קומט אריין דער פרישער מאנקי ער האט נישט געוואוסט פון די וואסער צו זאגן. און ער זעט בענענעס, ער לויפט ארויף, ער וויל גיין כאפן די בענענעס, און וואס איז געשען א מורא'דיג אינטערעסאנטע זאך, די אלטע פיר מאנקיס זענען געגעבן א דזשאמפ ארויף אויף דעם נייעם מאנקי, מען האט אים אנגעהאלטן מיט כח, און זיי האבן אים בשום אין אופן נישט געלאזט ארויפגיין, דער מאנקי האט נישט געוואוסט פארוואס, באט ער האט זיך נישט געקענט גיין שלאגן מיט פיר מאנקיס, סאו ער האט אונטערגעגעבן, ער האט אויפגעהערט ארויפצוקריכן, ער האט געזען אז יעצט וואס ער וויל ארויפקריכן, איז זיינע פיר חברים. די אלטע תושבים דא האלטן אים צוריק פון ארויף גיין. א טאג שפעטער איז מען ארויס גענומען נאך איינער פון די פיר, פון די פיר אלטע מאנקיס, מען האט אריין געלייגט א צווייטע נייע מאנקי, און דארט האט זיך איבער געשפילט די זעלבע זאך, אבער ווי אינטערעסאנט ס'איז געווען איז, די נייע מאנקי קומט אריין, ער זעט די בענענעס, ער וויל ארויף קריכן עס נעמען, און נישט נאר די אלטע דריי האלטן אים אפ, נאר פיר מאנקיס האלטן אים אפ, אפילו דער נייער צוגעקומענער וואס ווייסט אפילו נישט פארוואס מען טאר נישט ארויפגיין אויפן לייטער, ער האט אויך צוריקגעהאלטן די נייע גאסט מאנקי זאל אויך נישט ארויפקריכן, פארוואס? ווייל ער האט געזען אז זיינע חברים, די וואס זענען געווען דא פריער האבן אזוי געטון, אים אפגעהאלטן פון ארויפגיין, האט ער יעצט אפגעהאלטן די נעקסטע פון ארויפגיין, ווייל מסתמא איז דא דארט עפעס א סכנה וואס אונז פארשטייען מיר נישט. דאס איז געגאנגען אויף אזוי ווייט אז ס'איז געווען דארט פינף נייע מאנקיס. קיין איינע פון די מאנקיס האט נישט געוואוסט צו זאגן פון די וואסער, מען האט שוין נישט געשפריצט קיין וואסער, און מיט דעם אלעם איז געבליבן די תקנה אז אויף דעם לייטער קריכט מען נישט ארויף, און טאמער עס איז געקומען א נייער פלעגן זיי אלע אפהאלטן, ווען מען זאל ווען קענען פרעגן די מאנקיס פארוואס האלטסטו אפ דיין חבר וואלט ער געענטפערט, וואס הייסט, די מאנקיס זענען פריער האבן עס אזוי געטון, סאו ס'מוז זיין אז עס איז אזוי סענס, רייט? ס'איז, דאס מיינט א מאנקי. א מאנקי מיינט ער טראכט נישט וואס ער טוט. ער טראכט נישט פארוואס. ער זעט יעדער טוט אזוי, טוט ער אויך אזוי. און נישט נאר דאס, ער גייט נאך אריין אין אזא קנאות קיינד אוו. דאס האט זיך אזוי געפירט. חס ושלום זאל קיינער נישט מיינען איין רגע אז איך רעד דא לגבי מנהגים חלילה וחס וואס אונז האבן מקבל געווען פון אונזערע זיידעס פארקערט. דאס האט מען מקבל געווען און דאס טוהן מיר נישט ווייל אונז זעמער מאנקיס ווייל ס'איז דא אויף יעדע זאך א הסבר. און די פאר זאכן וואס ס'שטייט נישט קיין הסבר שרייבט שוין די תורה קלאר חק בלי טעם, דארט דארף מען אונז גלייבן ווי מ'זאגט מיט די הענט אויפן אויגן, אבער נאך אלץ וויל דער רבונו של עולם אונז זאל מען טראכטן. איך האב געשמועסט פון דעם לעצטע מאל אויכעט. מען דערציילט אין די אלטע היים איז געווען א בית מדרש וואס יעדע וואך ביי כגוונא האט זיך דר'עולם אויסגעדרייט אזוי ווי ביי בואי בשלום האט זיך דער עולם אויסגעדרייט צום מערב זייט. און דער רב פון שטאט וואס מען האט אים אויפגענומען צו זיין רב פון שטאט האט זיך געוואונדערט וואס איז פשט פון דעם מנהג, ער האט געזוכט אין אלטע ספרים, עס האט קיינמאל נישט געהערט פון אזא זאך זיך אויסדרייען ביי מעריב זייט ביי כגוונא, טאג און חוקר ודורש צו זיין איז ער געוואויר געווארן, ווער ס'געדענקט אז אין די אלטע בתי מדרשים, איך געדענק עס נאך אין באבוב בית מדרש אין אנטווערפן פלעגט עס זיין, פלעגט זיין אזעלכע גרויסע שיינע פרעימס, אינמיטן איז געווען געשריבן דורך א סופר מיט קעליגראפי דמודם דרבנן. נקדישך, צדקתך, און סרטן אנדערע תפילות, קלענערע תפילות, פלעגט שטיין אזוי אויף א גרויסע פרעים, מען זעט עס היינט נישט ביי די נייע בית מדרשים כמעט, מועדים זעט מען נאך, און זעט אויס פון ווי ס'קומט די מנהג פון מאכן די פרעימס איז ווייל ס'איז נישט געווען אזויפיל סידירים, נישט געווען אזויווי היינט וואס מען קען דרוקן אלעס איזי, און נישט יעדער האט געקענט עברית, סאו מילא נישט יעדער האט געהאט א סידור. סאו די פאר וויכטיגע תפילות האט מען געלייגט גרויס אין א פרעים אז דער עולם זאל עס קענען זעהן אפילו די וואס האבן נישט קיין סידורים. סאו אין די בית מדרש האט אויף די מערב וואנט געהאנגען א ריזיגע סיין מיט די תפילה פון כ ג אבנו און ממילא דער עולם האט נישט געהאט קיין סידור האט מען געוואלט זאגן כ ג אבנו האט מען נישט געקענט אויסענווייניג האט מען זיך אויסגעדרייט צום מערב זייט צו קענען זאגן די כ ג אבנו. ממילא איז געווארן אזא מנהג אז אין די בית מדרש דרייט מען זיך אויס ביי מערב צו כ ג אבנו. איז אפילו שפעטער ווען מען האט שוין אראפ גענומען די סיין איז נאך אלץ געבליבן די מנהג אפילו מען האט שוין געהאט סידורים דערפאר אמת מען דארף מורדיג מקפיד זיין אויף מנהגים און אויף מסורה באט מען טאר נישט זיין קיין מאנקי פאר דעם האט דער רבונו של עולם געגעבן א תורה שטייט אין פרשת בראשית פארוואס הייבט נישט דער רבונו של עולם אן מיט א חודש הזה לכם ראש חדשים מיט די ערשטע מצוה פון די תורה וואס דארף דערציילן די אלע מעשות פון אונזערע זיידעס און אבות הקדושים ס'איז אלץ אונז אויסצולערנען די טעם די סיבה די רעיון פארוואס אונז פירן מיר זיך אזוי פארוואס אונז טוען מיר אזוי יעדע זאך וואס אונז פירן מיר זיך יעדע הלכה האט א סיבה א טעם א חשבון און סתם טון זאכן אן טראכטן פירט מען זיך אויף ווי א מאנקי. למשל, גייטס אריין היינט אביס מעדרש, היינט איז שוין ווייניגער דא דאס, אבער פאר צען יאר צוריק, איז עטס אריין אין א ביס מעדרש און געפרעגט, חברה פארוואס עסט מען נישט קיין דזשיראף? און געווייסט וואס רוב עולם וואלט גענפערט? וואס הייסט פארוואס? האט אזא לאנגע האלז מען ווייסט נישט ווי מען קען אים שעכטן. און געווייסט וואסארא מרצות דאס איז? די הלכה איז אין מסכת חולין, עפנטס אויף א גמרא אין מסכת חולין צו זען מען קען שעכטן מיט טבעת העליונה אדער טבעת התחתונה, די די קנה מיט די וויישעט, די וויישעט האט איין רינגל אינגאנצן פון אויבן דארט וואס איז קאנעקטעד צו די מויל, און איין רינגל וואס איז קאנעקטעד אינגאנצן אונטן צו די מאגן, און די גאנצע פארט קען מען שעכטן, העכער און נאך העכער, נישט קיין חילוק ווי לאנגע האלזער האט. די קו קען האבן אזא קליינע האלז אזא לאנגע האלז, קענסט אים שעכטן ערגעץ אין בעטווין, די זעלבע זאך איז מיטן דזשיראף, פארקערט די שוחט האט מער פלאץ ווי צו שעכטן, די ריזען פארוואס א דזשיראף עסט מען נישט איז ווייל ס'איז דא א הלכה אז חוץ פון דעם וואס א חי א באשעפעניש, ביהמ ד א חי דארף האבן די צוויי סימנים מעלה גרה און מפרש פרסה, דארף עס אויך האבן מסורה, מסורה מיינט אז אונז ווייס מיר אז אונזערע זיידעס האבן זיך געפירט, אונזערע רעבעס האבן זיך געפירט צו עסן די ספעסיפיק בעל חי. פארוואס? ווייל ס'איז דא געוויסע חיות וואס מ'מיינט אז זיי האבן געשפאלטענע קלא'ן אדער מ'מיינט זענען מעלה גרה אבער בעצם זענען זיי נישט. און כדי מען זאל נישט צוקומען צו קיין טעות, ווייל נישט יעדער איז א מומחה צו פארשטיין וואס מיינט ריכטיג מפרס פרסה און וואס מיינט ריכטיג מעלה גרה, ממילא האט מען איינגעפירט אז א בעל חי וואס אונז האבן נישט קיין מסורה, עסט מען נישט. און דאס איז די סיבה פארוואס מען עסט נישט קיין זשיראף.

דאס גייט נישט אריין אין די חלק פון מאנקי פון עולם גולם, דאס גייט אריין פון מסורה, אבער מצד שני מעג מען נאך אייביג צולייגן קאפ, עספעשעלי ווען מען קומט מיט נייע מנהגים, מיט נייע זאכן, על מה ועל מה, מה זה, לייג צו קאפ, אפילו דער חכם ביי מה נשתנו פרעגט אויכעט, מה אבוי דא אזויס? מען מעג פרעגן, און די זעלבע זאך איז אויך ווען ס'קומט א צרה, אזוי ווי איך האב פארגעוואך געזאגט, מען מעג זאגן פליאה ודעת ממני, אבער נישט אלעס האט א תירוץ. אבער טוהן סתם זאכן ווייל יענער זאגט, ווייל דער טוט, דאס איז הפך פון א ערליכע איד. און פאר דעם זאגט די גמרא אזוי, וויאזוי איז באשאפן געווארן די מאנקיס? לאמיר לערנען א שטיקעלע גמרא, שיינע גמרא, ס'איז א מעשה. זאג אייביג פאר די קינדער אין חדר, איך האב געזען אז זיי הערן נישט אויס, אבער זאגט אקעי יעצט גייט מען לערנען א מעשה, סאו יעדער האט צוה געהערט. גמרא מסכת סנהדרין דף קיט ט עמוד א', און איך האב אייביג ליב ארויסצופרינטן ווען איך זאג א פסוק, אדער איך זאג א מאמר חזל האב איך אייביג ליב עס ארויסצופרינטן, ווייל מען האט מיר אויסגעלערנט אז ס'איז א חילול השם ווען מען זאגט נאך א פסוק און מען זאגט עס נישט אויס ריכטיג, חוץ נאך א פסוק טאר מען נישט זאגן אויסעווענדיג אבער אפילו תורה שבעל פה. אז טאמער קען מען נישט שאצן פון למשל למשל אנטווערפן איז געווען א רב איים סארי איך פארפאר פון איין זאך צום צווייטן אבער אין אנטווערפן איז געווען א רב וואס האט געהייסן רבי חיים קרייזוויץ א רב א גאון רבי חיים קרייזוויץ איז געווען א גאון עולם מען האט אים גערופן אלס בחור דער קראקעווער עילי ער האט געקענט זיך אויפשטעלן און זאגן אויפן לשון שטיקער גמרא אזוי ווי אונז זאגט מען אשריי און עס איז געווען א מנהג ביי חתונות אין אנטווערפן צו געבן א דרשה און ער פלעגט זיך אויפשטעלן און אונז פלעגן מיר שטיין דארט אנבעליוועבל, רשי, תוספות, אזוי אויפן לשון! איך שטיי נישט דארט, סאו איך וויל נישט זיין זאגן נאכזאגן א מאמר חזל נישט ריכטיג, סאו האב איך אייביג ליב עס ארויסצופרינטן, אזוי זאלסט גוט נאכזאגן, און איך זאג סתם אזוי, עס קומט ענק אמאל אויס, עטס געטס א דרשה, צו ביי א שמחה אדער וואס, עטס גייט זאגן פסוקים, קודם כל, עס איז נישט קיין שום חסרון אריינצוקוקן אין צעטל, צו זאגן די פסוק ריכטיג, די עברה, און צווייטנס, תשב ח סאפט האב איך נישט אנגענויסען אינעווייניג, און חוץ פון דעם, אפילו א מאמר חזל, תשב ע פ, זאגטס פון אינעווייניג. גארנישט געשען. שטייט אין די גמרא מסכת סנהדרין אזוי, דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא. געפערליכע זאך. שטייט ווייטער אין די גמרא, אמר רבי ירמיה בר רבי אלעזר, נחלק לי לשלש כיתות. די חברה וואס האבן געבויט די טורעם, זענען צוטיילט געווארן אין דריי כיתות. איינער האט געזאגט, אז אונז האבן דינען, לאמיר ארויפגיין אויבן זיצן, כביכול מיטן רבונו של עולם איבערנעמען די הנהגת העולם, אנדערע האבן געזאגט א מדינה עבודה זרה, און אנדערע האבן געזאגט נעלה ונעשה מלחמה לאמיר מאכן א מלחמה. זאגט די גמרא, א חלק זענען געווארן, די וואס האבן געזאגט לאמיר גיין מאכן א מלחמה זענען געווארן מאנקיס, נעשה כופים, און נישט נאר דאס וריחות ושין דלת, און אנדערע זאכן וואס מען זאגט נישט ארויס ביינאכט, די וואס האבן געזאגט נאר על עבודה זרה האט דער רבונו של עולם זיי צומישט מיט די אנדערע שפראכן, זאלן אלע רעדן אנדערע שפראכן, און אזוי ווייטער. תניא זאגט די גמרא ווייטער רב נתן אומר כולם לשם עבודה זרה נתכווני, אלע האבן אינזין געהאט עבודה זרה, און און דאס וואס שטייט אין פסוק משום מה פיציים זאגט דער בעש ט פיצום ווען די אייבערשטער האט זיך פארשפרייט, מה שנפלי די וואס זענען אריינגעפאלן בים אין וואסער זענען געווארן רוחות מיט שין ד' מיט די מינע זאכן, און מה שנפלי ביין די וואס זענען אריינגעפאלן אין וואלד נעשו קופים קופים זענען געווארן מאנקיס, און די וואס זענען אריינגעפאלן אין מדבר זענען געווארן שין ד' איך האב געמאכט א טעות, און די וואס זענען אריינגעפאלן אין מדבר זענען געווארן שין ד'. און אונז ווייס מיר אויך אז די אייבערשטער האט דעמאלטס אויך געמאכט די שבעים לשון. אבער וואס איז פשט פון די עונש? פארוואס האט די אייבערשטער דווקא געמאכט זאלן ווערן מאנקיס אדער זייער שפראך זאל זיך אויסמישן? וואס איז פשט פון דעם? די ענטפער איז זייער פשוט. וואס איז געווען די געדאנק פון דור הפלגה? די גמרא זאגט, חזל זאגן ביי די מעשה פון קורח, כמה קשה מחלוקת, ווי גרויס, ווי הארב איז מחלוקת, אז ביי די דור פון אחאב, ווי אידן זענען געווען באחדות, כאטש אלע זענען געווען עובדי עבודה זרה, די בית המקדש איז חרוב געווארן, און די בית המקדש איז חרוב געווארן איז גראדע יא געווען אסאך תורה ביי אידן, אבער ס'איז געווען שנאת אחים, ס'איז געווען מחלוקת. און נאך מער, זאגט דער רשי דארט אין פרשת קרח אז אפילו בעיביס ווערן געהארגעט ביי מחלוקת, און ער זאגט נאך מער רשי דארט אז ביי די דור הפלגה וואס אלע האבן געדינט עבודה זרה, אלע האבן מורד געווען אין רבונו של עולם, האט זיי דער רבונו של עולם נישט געשטראפט אויף דעם אופן ווי מען האט זיי געשטראפט ביי די מעשה פון קרח. די משלמים פיציים, מ'האט זיי געמאכט פאר מאנקיס, מ'האט זיי געמאכט פאר דאס, מ'האט זיי נישט געהארגעט, ווייל מחלוקת איז אסאך ערגער ווי דינען עבודה זרה. אבער טוט א אינטערעסאנטע זאך. זיין צוזאמען זיין באחדות האט א מעלה, און זיין באחדות אמאל האט א חסרון אויך. דהיינו, עס קומט צו מורד זיין כביכול אין רבונו של עולם האט עס א גרויסע חסרון. די דור הפלגה וואס איז געווען זייערע חסרון אז זיי זענען געווען באחדות? דהיינו ס'איז געווען א עולם גולם ס'האט זיך אויפגעשטעלט איינער און געזאגט עפעס א שטות צו גיין בויען א מגדל דו האט שוין איינגעטראכט צו ס'מאכט סענס צו נישט און זיי האבן אנגעהויבן צו מאכן א מגדל און ארויפקריכן האט דער רבונו של עולם געזען אז זיי נוצן נישט די אחדות ריכטיג די יוז איט אן די ראנג וועי האט ער זיי קודם געוואלט, האט ער קודם זיי צושפרייט מיט אנדערע שפראכן, ס'זאל נישט זיין קיין אחדות, ס'איז נישט גוט אז ביי רשעים איז דא אחדות. די צווייטע זאך האט ער געמאכט פאר מאנקיס. להורות לדורות, אזוי אזוי האב איך געזען פון פארשידענע פלעצער, להורות, ס'איז דא נאך סיבות פארוואס זענען געווארן מאנקיס, אבער איינע פון די סיבות שטייט, להורות, ווייזן פאר אלע דורות וואס פאר א פנים מען האט, ווען מען איז עולם גולם, ווייל יענער זאגט אז מען זאל גיין יעצט מאכן א מלחמה, גיי איך אויך מאכן א מלחמה, איי עס הייבט שוין צו מאכן קיין סענס, איי דאנט קעיר, דער עולם גייט, יעדער גייט גיי איך אויך. סאו דו ווילסט וויסן וויאזוי ס'קוקט אויס ווען דו גייסט עפעס טון ווייל יעדער טוט, זאלסטו וויסן ביסטו פונקט ווי די מאנקי, דאס וואס די מאנקי טוט, ער מאכט יענעם נאך. און טאקע פאר דעם קען זיין איז כאטש דא א מצוה פון מאכן א ברכה משנה הבריות אויף א מאנקי, מיט דעם אלעם האבן זיך צדיקים מנייע געווען צו קוקן אויף א מאנקי, ווייל די מאנקי איז די קליפה פון עולם גולם, די מאנקי איז די קליפה, ווייל יענער טוט טו איך עס אויך, איי עס האט מאכט קיין סענס, איי מען ווייסט מען טוט אן עוולה, און מען זעט עס אסאך מאל, ס'קומט צו מחלוקת. ס'קומט צו אנדערע עוולות, יעדער טוט אזוי, וואס איך זאל זיין אנדערש? זיין עפעס א אויבערחכם? איך זיין דער איינציגסטער אויבערחכם וואס זאגט פארקערט פון יעדעם איינעם? איך זיין דער איינציגסטע גראסערי וואס גייט נישט מיטטאנצן מיט דער טעראר? איך מיין, איך קען דאך זיין עפעס אנדערש ווי יעדעם? און אזוי ווייטער מיט הונדערטער מיליאן זאכן, נאר געבן איין משל. עולם האט מורא צו זיין עולם גולם. אבער מ'דארף געדענקן אז ווען מ'איז עולם גולם ווערט מען א מאנקי, און מ'ווערט א מאנקי ווערט מען א מצב און אסור להסתכל בפני הרשע. און דאס איז וואס ס'געשעהט יעצט. נמשל לי כבהמות נדבי, מ'דארף אכטונג געבן וואס מ'זאגט. די חברה האבן נישט צופיל שכל. זיי האבן קיינמאל נישט געהאט טיפע שכל. די עם חכם אין אויבן האט געהאט שכל, זיי האבן נישט טיפע שכל. און וואס מען פארקויפט צו, דאס קויפן זיי אפ. אז מען פארקויפט צו אז דער איד האט געהארגעט, טראכט מען נישט רעכטס, מען טראכט נישט לינקס, און מען גייט קאפ אין וואנט. און דאס דארפן אונז זיך אויסלערנען פון דעם. זיך אויסלערנען אז ס'געשעהט עפעס, ס'ברענט א מחלוקה, פירט אן א נייע פרצה, האטס נישט קיין מורא צו זיין, דער יחיד וואס טראכט אנדערש, אוודאי אל תפרוש מן הציבור, אבער מען דארף אמאל לפעמים להיפך. ס'איז דא א פסוק וואס שטייט אין די תורה, לא מרובכם מכל העמים, נישט ווייל איר זענטס א סך פון אלע פעלקער, חשק ה' בכם, האט דער אייבערשטער ענק געגליסט, ויבחר בכם, און ער האט אויסגעוועלט אין ענק. ער האט אויסגעוועלט אין ענק כי אתם המעט מכל העמים, עטס זענטס די מיעוט, עטס זענטס אייביג אנדערש, עטס זענטס די קליינע פערסענט פון וואוטס אויף טעלעגרעם וואס זאגט אז דער איד האט נישט געהארגעט די מענטשן אין שפיטאל, עטס גייטס אייביג זיין אזוי, כי אתם המעט, און דאס איז די סיבה פארוואס די גאנצע וועלט האט אונז פיינט, און רבונו של עולם אזוי געמאכט צו ווייזן אז אונזערע קונץ איז כי אתם המעט, אונז זעמיר די יחידי סגולה. וואס דינען דער רבונו של עולם ווייל ער האט אזוי געהייסן, חק בלי טעם, דער אייבערשטער האט געהייסן, אונז זעמיר אנדערש, און דאס איז א איד און דאס איז אן ערליכער איד. כ'וועל צוענדיגן מיט א ווארט פון די פריערדיגע בעלזער רב, זאגט ער אזוי, ס'שטייט, דאס הייסט די מיטעלע בעלזער רב, זייט ווי די בעלזער רב בענקט עס נאך פונעם פונעם מיטעלע בעלזער רב, עפעס זיך מסכת דף בענקט עס נאך פון רב שיע, זאגט ער אזוי, שטייט פרשת ראה, כי יקום מקרבך נביא אוי חולם חלום, וועט אויפשטיין א פאלשע נביא וואס האט גע'חלומ'ט חלומות, און ער וועט קומען מאכן נאות ומופת, אשר דיבר עליך, און ער וועט זאגן, נלכו אחר אלהים אחרים, לאמיר גיין דינען אנדערע אפגעטער. שטייט אין פסוק ווייטער דארט, טאמער ס'וועט קומען צו גיין א נביא שקר און ער וועט זאגן פאר אידן גיין דינען עבודה זרה, זאגט דער פסוק, לא תשמע אל דברי הנביא ההיא, זאלסט אים נישט, זאלסט זיך נישט צוהערן צו אים, אחרי ה' אלקיכם תלכי, גייטס נאך דעם אייבערשטן אזוי ווייטער, און דער פסוק ענדיגט צו והנביא ההיא ימות, און דער פאלט שוין אויף ווי זאל מען הרג'נען און ביי אלט ארומיגע וכו'. סאו פרעגט דארט דער מיט דער בעלזער רב ר' פשי' לכאורה דארף שטיין אזוי עס קומט צו גיין א נביא שקר און ער זאגט פארן עולם צו גיין דינען עבודה זרה זאל מען אים הרג'נען און עטץ אידעלעך זאלט עטץ ווייטער דינען דעם רבונו של עולם און נישט גיין צו דינען עבודה זרה נישט אז דער נביא זאל שטארבן נאכדעם וואס מען דערציילט אז אידן גייען ווייטער דינען דעם אייבערשטן. נאר זאגט ער אזוי, די גמרא זאגט צוויי פלעצער ווען אברהם אבינו האט מכיר געווען בבורא, ווען ער האט איינגעזען ס'דא באשעפער אויפן וועלט, די ערשטע מאל איז געוועזן ווען ער איז געווען דריי יאר אלט, אזוי שטייט אין גמרא, בשלש שנים היכר אברהם את בורא. אין א דאס שטייט אין מסכת נדרים. אין בראשית רבה שטייט במ ח שנה היכר אברהם את בורא. ווען אברהם אבינו איז געווען אלט פֿאָרטי אייט יערס, אַכט און פֿערציק יאר אלט, דעמאלטס האט ער אנערקענט אז ס'דא באשעפער. שטעלט זיך א פראגע, ווען איז עס געווען? ווען ער איז געווען דרײַ יאר צו ער איז געווען אַכט און פֿערציק יאר? די ענטפער איז אז פון די דרײַ יאר האט ער שוין אנערקענט אז ס'דא באשעפער אויפן וועלט. און ווען ער איז געווען דרײַ יאר אלט איז די וועלט נאכנישט געווען אזוי טמא מיט עבודה זרה, ס'איז נאכנישט געווען אזוי שווער צו דינען דעם רבונו של עולם. ווען ס'איז געקומען ווען ער איז געווען אַכט און פֿערציק יאר איז שוין געווען א נמרוד, איז שוין געווען דעמאלטס איינגעריסן די אלע עבודה זרות, דעמאלטס איז געווען אסאך אסאך אסאך שווערער צו זיין אן ערליכע איד, צו גלייבן אין דעם רבונו של עולם. דערפאר דערמאנט עס דער רבונו של עולם, די גמרא, די חז ל נאכאמאל, מ ח שנה היכר אברהם את בוראו, אפילו דעמאלטס ווען ס'איז געווען שווער. נוח איש צדיק תמים היה בדוריו, זאגט שוין רשי און אלע מגידים גייען זיך שטעלן דערויף יעדע וואך, יש דורשים מוסר לגנאי, יש דורשים מוסר לשבח, אלע קענען די רשי, די וואס האבן געדרשנט לשבח זאגן זיי אילו היה בדורו של אברהם היה נחשב לכלים, אנדערע זאגן פונקט פארקערט, אז אפילו אין זיין דור איז ער געווען א צדיק כל שכן וכל שכן אין די צייטן פון אברהם וואלט ער געווען א צדיק. די יש דורשין מוסר לשבח קען מען זאגן בעצם אזוי, ס'איז די זעלבע זאך, דו מוזט נאר ווילן צואויסלערנען א זאך, ווען ס'איז שווער צו דינען די רבונו של עולם, ווען רוב עולם טוט פארקערט, ווען ס'איז א בחינה אזוי ווי ווען אברהם אבינו איז געווען אַכט און פֿערציק יאר אלט, און דאך אלץ דינט מען די רבונו של עולם, איז מען זוכה צו גאר הויעכע מדריגות. פארוואס? ווען ווייל ווען ס'קומט אן שווער צו דינען דעם רבונו של עולם קומט אריין עקסטערע כוחות, עקסטערע שכר, עקסטערע מדריגות. דערפאר איז נוח די דור שמות לגנאי זאגן אז די ריזן פארוואס ער איז געווען א איש צדיק תמים איז, און ער קען אנקומען צו אזעלכע הויכע מדריגות, איז ווייל בדורו אין זיין דור, ווען קיינער האט נישט געדינט די רבונו של עולם איז ער געווען דער איינציגסטער וואס האט פאר הונדערט צוואַנציק יאר געבויט א תיבה בשעת יעדער האט געלאכט, ס'איז געווען פאר נח מורא'דיג שווער, ער האט זיך געשלאגן, ער האט געסטראגלט מיט אמונה יעדן טאג, און דערפאר זאגט אויף אים די תורה א טיירל וואס שטייט נישט אויף קיין איין מענטש, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, ער איז אנגעקומען צו גאר הויכע מדריגות טאקע ווייל עס איז געווען בדורותיו, טאקע ווייל ער האט געוואוינט און געליטן אין אזא דור שפל און ער האט זיך אנגעהאלטן מיט די אמונה פשוטה און יעדן טאג געבויט דעם תיבה און יעדער האט געלאכט פון אים, און צוליב דעם האט ער זוכה געווען צו די הויכע מדריגות צו זיין דער וואס האט געראטעוועט די יומעניטי, די וועלט. אבער אין אברהם אבינו'ס צייטן ווען ער וואלט דעמאלטס געווען א מאמין וואלט נישט געווען אזא גרויסע קינד, ווייל דעמאלטס איז געווען אסאך מאמינים, ממילא ווען ער וואלט לעבט ווען דעמאלטס וואלט ער נישט זוכה געווען צו די הויעכע מדריגות, דאס איז די ערשטע לשון מוסר לגנאי. אבער לשבח קומען זיי זאגן אז פארקערט, טאקע דאס איז זיין שבח, אז טאקע אין אזא שווערע דור האט ער זיך געהאלטן שטארק. סאו זאגט ער, גייען מיר צוריק צו די פריערדיגע קשיא וואס אונז האבן געפרעגט פון די פריערדיגע פון די מיטעלע בעלזער רב זאגט ער אזוי די סיבה פארוואס ס'שטייט אז מ'דארף הרג'ן די נביא נאכדעם זאגט ער ווייל ווען א איד האט א נסיון ס'שטעלט זיך אויף איינער זאגן זאל גיין דיען עבודה זרה א נביא ער מאכט מופתים ס'איז א גרויסע נסיון דעמאלטס צו זאגן פארקערט און מיט דעם אלעם זאגט די תורה לא תשמע אל הדברי הנביא ההיא לאזט דיך נישט צוהערן צו אים און אחרי השם אלקיכם תלכי ביסט חוץ פון ווי ערליך איד ווייסט וואס גייט געשען, דער נביא, דער קליפה, דער פאלשער נביא גייט פון זיך אליין שטארבן, והנביא היה ימות, דאס גייט געשען נאכדעם. מיט דעם וואס א איד סטראגלט, ער טוט אנדערש פון יעדעם איינעם, אלע ארום אים פירן זיך אויף נישט ערליך און ער פירט זיך יא אויף ערליך, ער טראכט יא, מיט דעם איז ער זוכה צו הויכע מדריגות וואס גרויסע צדיקים זענען נישט זוכה, און ער איז זוכה אויך אויסצוקלינען די לופט, אוועקצוטרייבן די סארט פאלשע נביאים, די קליפות. סאו טייערע אידן, עס לעבן אין א דור, מען רופט עס א דור שפל, אונז האבן שוין אסאך גערעדט פון דעם, באט די חלק השפלות וואס איז דא אין די דור, אונז קען מען דאס אויסנוצן, אונז קען מען נוצן די אפערטוניטי. אזוי ווי ס'האט מיר געזאגט א איד, האט ער געהייסן ר' בערל ווייס, ער האט געוואוינט אין אנטווערפן, האט ער מיר אמאל דערציילט אז ביים קריג איז האבן זיי פלעגן זיי איינפאקן די דייטשן ימח שמם פלעגן איינפאקן די, זיי האבן געדארפט עפעס שלעפן שטיינער, זיי האבן איינגעפאקט די שטיינער אין פעיפער, כדי ס'זאל זיך נישט צוקראצן, איך האב מיך שוין אמאל דערציילט די מעשה. האט ער געזאגט אז איין טאג האבן די בחורים וואס האבן געשטופט די וועגעלעך מיט די שווערע שטיינער באמערקט אז מען פאקט עס איין אין בלעטלעך פון א גמרא, די רשעים האבן גענומען גמרות און צוריסן און דאס גענוצט אלס רעפינג פעיפער פאר די שטיינער, איז די בחורים האבן זיך איינגעשטעלט דאס לעבן און בשעת'ן טראגן די שטיינער האבן זיי געלערנט און געליינט אזוי האלבוועגס מיט די אויגן אויף די בלעטער גמרא און דאס געלערנט אזוי. און צווישן זיך איבערגעשמועסט די גמרא, מסביר געווען איינער פארן צווייטן, און אזוי האט ריסייקלט א פאר די זעלבע פאר בלאט, עפעס צען בלאט נדרים האט זיך ריסייקלט אויף די שטיינער במשך אפאר חדשים, און פארשטייט זיך בחורים האבן זיך מורא געמוזט אכטונג געבן אז די דייטשן זאלן נישט באמערקן אז זיי לערנען די גמרא בשעת'ן טראגן די שטיינער, האט אבער ר' בערל אויסגעפירט. אז די צען בלאט נדרים קענען י ש והפוך, ס'איז נישט דא נאך א שטיקל גמרא אין די וועלט וואס ער קען אזוי גוט ווי דאס, זאגט ער פארוואס, תורה שלמדתי בעפ, א מצוה, א תורה וואס מען טוט ווען ס'איז שווער, און וואס שווערער ס'איז וואס העכערע מדריגות מען קומט אן, און איך ערצי ענדיגן מיט איין זאך, ס'קומט שבת קודש, און טאטעס ווילן לערנען מיט קינדער, און מען זעט א אינטערעסאנטע זאך, די הייליגע שיניעווע רב זאגט עס, מען זעט א אינטערעסאנטע זאך, אז קינדער, אפילו עדאלטס, עלען זיין גרייט צו לערנען מיט עני וואן, חוץ מיט די אייגענע טאטע. מאוסט מענטשן האבן נישט קיין נערוון צו לערנען מיט די אייגענע טאטע, און די זעלבע זאך א טאטע מיט קינדער. סאם האו, א חברותא פון א טאטע און זון, דאזענט ווארק. וואס איז פשט פון דעם? האט ער געזאגט זייער פשוט, וואס שטייט אין די תורה ולמדתם עז בניכם, די גרעסטע מצוה איז ווען א טאטע לערנט מיט א קינד תורה. און דער יצה ר ווייסט עס, און דערפאר דערלייגט לייגט ער זיך אזוי שטארק אריין אז ס'זאל נישט זיין קיין זאל עס נישט וועלן טון, אבער זאגט ער אז דער וואס טוט עס יא און ער לערנט מיט'ן טאטן תורה איז זוכה צו עפעס מורא'דיגע מדריגות טאקע ווייל ס'קומט אן שווער. סאו אידן, געדענקטס, אסאך זאכן קומען פאר אין לעבן, יעדער טוט איין זאך, עולם גולם, די מאנקיס פירט זיך אויף ווי מאנקיס, אונז דארף מען געדענקן אונז אידן זענען נישט קיין מאנקיס, אונז קויפן נישט אפ וואס מען זאגט אונז. אונז טוהן מיר נישט זאכן ווייל יעדער טוט. אקעי? און כ'האב צוענדיגט מיט איין זאך. איך בין געווען א רבי אין חדר, פלעגן אסאך מאל די טאטעס אדער מאמעס קומען זאגן, מיין זון זאגט אז אלע קינדער פון די כיתה האבן דאס און דאס, אלע פון די קינדער, אלע קינדער פון די כיתה זאגן דאס. נישט אלע. נישט יעדער. לערנט זיך אויס צו זאגן פאר די קינדער ווען זיי קומען אהיים זאגן יעדער. ס'איז נישט יעדע, אמת ס'איז נישט יעדע, ס'איז נאר צען קינדער, די יעדער, דאס איז אזא זאך וואס א מענטש איז באשאפן געווארן מיט דעם, יעדער טוט אזוי, און לכה פ דעם מוז איך אויך, יו דאנט העוו טו. סאו כ'האף מ'האט ארויסגענומען די מעסעדזש פונעם היינטיגן שיעור, און די אייבערשטער זאל טאקע העלפן מיר זוכה זיין אלע אידן זאלן אויסגעלייזט ווערן פון זייערע צרות, נישט קיין חילוק וואו מ'איז, און מ'זאל שוין זוכה זיין צו די גאולה שלימה,